שטייט אין די תורה אז ווען א מענטש איז זינדיג דארף ער ברענגען א קרבן. א עושר האט געלט ברענגט ער א גרויסע פעטע בהמה, און א ארעמאן האט נאר א קליינע פייגעלע. שטייט ביי די קרבן פון די ארעמאן אז מען זאל פארברענען דעם פייגל צוזאמען מיט די פעדערן, מיט די הויט, פרעגט רש י די חזל, כ'האב רש י ברענגט אראפ א חזל, מיט די פעדערן? פעדערן איז אזא שלעכטע גראך, אפילו א ארעם איין, א דארף מענטש, ציפט אראפ די פעדערן פונעם טשיקן פאר ער גייט עס מאכן א גריל פון דעם, עס געבט ארויס א שלעכטע טעם, א שלעכטע גראך, אויף וואס די אייבערשטער געהייסן לייגן אויפן מזבח די פעדערן פון א פייגל, צו ווייזן פאר די ארעמאן איך האב ליב דיין קרבן, עז איז, אזוי ווי ס'איז, מיט די ס'שטינקט, דאס דאס קענסטו ברענגען? ברענג מיך דאס. די עושר קומט א שיינער איד, ער ברענגט א שיינעם גרויסן קי, פיין, בסדר. דער וואס דערמאנט זיך די אייבערשטער, איך האב זייער ליב די שמעק און די נישט גוטע גרוך, פארוואס? ווייל ער ברענגט וואס ער קען. האט מיין ראש אמאל געזאגט בעשית, ס'גייט ארויף אויף יעדע מענטש, אפילו היי יעצט בזמן שיין בית המקדש קיים, דא אמאל א מענטש ער קען דינען דעם אייבערשטן מיט א מורא'דיגע ברען און מיט א מורא'דיגע כח, פיין. אויך איז ער דא א ארעמאן, א ארעמאן איז נישט נאר אין געלט, א ארעמאן איז אויך אין ברחניות, איך קען נישט גארנישט, איך קען ברענגען א אויסגעקראצטע דאווענען, א אויסגעקראצטע פרק משניות, א אויסגעקראצטע דף גמרא, א איך ווייס א קאפיטל תהלים, אבער עס האט א גערוך, ס'שטינקט, מיין עבירות, די אייבערשטער זאגט איך האב עס ליב, ווייל דאס קענסטו, דו ברענגסט וואס דו קענסט, ס'איז מורא'דיגע חיזוק פאר יעדן איינעם. מען דארף לעבן מיט דעם ווארט, מען דארף עס ארייננעמען אין זיך, אז א מענטש זאל נישט טראכטן, בע, איך בין נישט גארנישט, און קוק אן, עס איז דא חשוב'ע מענטשן, עס איז דא געלונגענע מענטשן, די אייבערשטער האט פון דיר א נחת רוח, וואו ראיה דו לעבסט, אז די אייבערשטער האט דיך באשאפן, האט ער פון דיר א נחת רוח, דארפסטו זיין זייער פרייליך און נישט קוקן אויף א צווייטן. די גמרא זאגט אין מסכת שבת, ווער ס'איז דזשעלעס אויפן צווייטן, ווער ס'קוקט אויף א צווייטן, איז שפעטער ווען ער וועט אוועקגיין פון דער וועלט מיטן באערדיגן, עלן זיינע ביינער פארפוילט ווערן. בפשטות זאגט מען אז ער גייט ארויף, בפשטות לערנט די גמרא גייט עס ארויף ווען מען באערדיגט א מענטש. זאגט מהרש א מורא'דיגע מורא'דיגע פשט, ס'גייט נישט ארויף אויף לאחר מאה ועשרים שנה, ווען דער מענטש לעבט. ווערט ער פארפוילט. מענטש, א מענטש גייט איין, ער קוקט אויף א צווייטן, ער עסט זיך אויף, פארוואס בין איך נישט ווי אים? פארוואס בין איך נישט אזא געלונגענער בחור ווי אים? פארוואס בין איך נישט אזא געלונגענער אינגערמאן ווי אים? פארוואס האב איך נישט חתונה געהאט אזוי גוט ווי אים? פארוואס האב איך נישט אזא פרנסה? ממש דאך א געבענטשטע מענטש, ער עסט זיך און ער עסט זיך און ער עסט זיך, וואס קוקסטו אויף א צווייטן? דער אייבערשטער האט מיך באשאפן, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די ווייב, דער אייבערשטער האט מיך נאכנישט געגעבן קיין שידוך, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די פרנסה, דער אייבערשטער האט מיך נאכנישט געגעבן קיין פרנסה, איך בין פרייליך און צופרידן, און איך קוק נישט אראפ א צווייטן, איך קוק נישט ארויף א צווייטן, אלע זעמיר חשוב, אלע זעמיר אייניג.